Хисеплӗ радио итлекенӗмӗрсем, ырӑ кун сунатпӑр сире пурне те. Яланхи пекех манӑн пӗтӗм чӑваш тӗнчине салам калас килет. Салам, ентешсем, аякрасем тата ҫывӑхрисем. Ҫитес сехет пуриншӗн те усӑллӑ пуласси пире пӗртте иккӗлентермест. Юрий эфирта самана таппи кӑларӑм. Ӑна яланхи пекех эпӗ Лидия Филиппова журналист тата ҫыравҫӑ йӗркелесе ертсе пырӑп. Пире тӳрӗ эфира тухма пулӑшаканӗ, Эллада Данилова сасӑ режиссерӗ. Радио итлекенсене пирӗнпе ҫыхӑнмалли тӳрӗ эфир телефонне тӳрех каласа хӑварам, ҫирӗм пӗрре вуннӑ аллӑ. Кӑмӑл пулсан, кӑларӑм пынӑ майӑн ыйту-сӗнӳ таврашӗ ҫуралсан тархасшӑн, хӑюллӑнах шӑнкӑравлама пултаратӑр. Пирӗнпе пӗрле наци радион студийӗнче паян черетлӗ хисеплӗ, маншӑн вара чи хакли чӑваш тӳнеллӗ хӑнасем. Камсем-ха вӗсем? Эдисон Иванович Патмар,

Юрать. Самана та пи кӑларӑмра халӑхӑн ӗлӗкрен авалтан ҫырӑнса пыракан йӑли-йӗрки, ваттисен сӑмахӗ-каларӑшӗ, халӑх хушшинче эппин хисеп ярать итлекенӗмӗрсем сирӗн хушӑра пурӑнакан тӗлӗнтермӗш ҫынсемпе пулӑмсем ҫинчен калаҫӗ пӗр паян Самана та пи кӑларӑмра. Тӗслӗхрен, Эпӗ кирек ӑҫта ҫӳрем, кин, эс пӗр хӑмапа ут, тесе калать тет хуняма. Мӗншӗн ҫав териех-ши? Е тата мухтанас килсен Мускава кай теҫҫӗ, мӗншӗн? Эсир, ентешӗмӗрсем, тата Нартукан мӗнне астӑватӑр-и-ха е улах ларса курнӑ-и эсир? Мӗншӗн паянхи ӑру асатте-асаннесенчен пыракан ҫав илемлӗ йӑласене манса пырать? Асӑннӑ тема сире те шухӑшлаттарать пулсан, ыйтӑвӑрсене, шухӑшӑрсене хатӗрлӗр, шухӑшлӑр та шӑнкӑравлӑр, ҫирӗм пӗрре, вуннӑ аллӑ, пирӗнпе пулӑр. Тата тӳрех ҫакна каласа хӑварас килет, пирӗн радиостудине килнӗ хӑнасем паян парнесемпе Владимир Петровичӑн Акӗ вӑл парне Ҫакӑн пек илемлӗ япала тата вӑл Хедисон Иванович та хӑйӗн кӗнекине парнелеме кӑмӑл турӗ. Ҫавӑнпа тархасшӑн тема интереслӗ, шӑнкӑравлӑ. Манӑн вара сирӗнтен, хаклӑ ентешӗмсем, ҫакӑн пек ыйтса пӗлес килет. Ачаран сирӗн пуҫра асра юлнӑ ваттисен сӑмахӗ, каларӑшӗ ҫавӑн пекки пур-и сирӗн, Эдисон Иванович? Пӗр вунӑ ҫул каялла эп тӗлӗк куртӑм. Ӑна мана вилнӗ анне калать, сивӗ шыва вӗрсе вӗретеймӗн, тет. Вӑрантӑм тарласа, шырарӑм хамӑн мӗн кӗнеке ватисен сӑмахӗн кӗнекине, ҫукка. Вара хушрӑм, вӗри шыва пӗрсе сивӗтме пулать. Иккӗмӗш пайне хушса хунӑ ӗнтӗ эсӗр. Хӑвӑра хӑвӑра ку пулать, аннен пӗрремӗш пайӗ, иккӗмӗшӗ ман пайӗ, тесшӗн. Тата вот тата тепӗр пур, чӑваш ҫынни кашни хӑй патша. Кӑнах пӗрмаях ҫавна. А вӑл урӑхлараххи пур, кашни чӑваш хӑй патша тетпӗр эпир. Ҫав япала ӗнтӗ вӑла-ха вӗт. Владимир Петрович санӑн вара? Манӑн те аякка каяс килмест. Ӗмӗр пурӑн, ӗмӗр пурин текен кӗнеке тухрӑ манӑн. Эпӗ кӑтартма пултаратӑп, акӑ вӑл ҫакӑ. Ҫакӑн пек питӗ илемлӗ кӗнеке. Кӑҫалхи май уйӑхӗн вӑхӑтӗнче ӑна презентаци тунӑччӗ. Наци библиотекинче Калас килет, ӗмӗр пурӑн, ӗмӗр вӗрен, вырӑсла ӗнтӗ вӑл век живи, век учись, все равно дураком по-англӑш текен унӑн малалли тӑсӑмӗ те пур. Эп каласшӑнччӗ, вырӑсла тепӗр пайӗ пурӑн. Ну, кунта мана ҫапла калас килет, ӗмӗрӗпех вӗренме пулать кирек камӑн та. Ухмах пулса вилесси е ӑслӑ пулса вилесси, паллах, вӑл кашни ҫынран хӑйӗнчен килет. Унсӑр пуҫне, калӑпӑр, ӑна Библи кӗнекисенче те ҫырнӑччӗ пулмалла. Океан шывне пӗр кружка ҫине кӗртейместӗн. Ҫавӑн пекех ӗнтӗ чӑваш тӗнчине, чӑваш ӑслӑлӑх пуянлӑхне, ӑслӑ пуянлӑхне каллех ӗнтӗ пӗр ҫын пуҫӗнче тытса тӑма йывӑр. Ӗмӗрӗпе, ҫавӑнпа та ӗмӗрӗпе вӗренсе, ӗмӗрӗпе пуянланса пыма пулать. тавтапуҫ питӗ интереслӗ чӑннипех те малалла калаҫӑпӑр-ха ваттисен сӑмахӗсем каларӑшӗсем ҫинчен те тем ҫинчен те калаҫӑпӑр тӗрӗссипе эпир паян сирӗнпе манӑн вара ҫакна палӑртса хӑварас килет этемлӗх темле пулсан та малаллах аталанать пурнӑҫ пӗр вырӑнта тӑма ҫаха вӗт-ха халӗ никамшӑн та вӑрттӑнлӑх мар ӗнтӗ ҫирӗм пӗрремӗш ӗмӗрте ҫӗнӗ технологисен ӗмӗрететпӗр халӗ ӗнтӗ пӗчӗк ачасем те тӗрӗссипе пирӗн мӗн вӑл компьютер мӗн вӑл гаджет мӗн вӑл телефонне ӑнланаҫҫӗ Ҫав вӑхӑтрах вара пирӗн асатте-асаннесем темле пулсан та вот ҫак пирӗн ал лаппине вырнаҫма пултаракан телефон шухӑшласа кӑларса вӗсем пӗлмен вӗт-ха, пӗлме те пултарайман. Ҫавӑнпа вӗсене каялла хальхи самана килсе ярас пулсан вӗсем, паллах, питӗ тӗлӗнмелле. Кӗнекесем вулатпӑр-ха, вуланӑ унччен те, анчах та хальхи вӑхӑтра вот интернет пурри те, паллах, вӑл лайӑх япала. Анчах та темле пулсан та пире вӗт-ха хамӑрӑн ҫав авалхи ват-асатте-асаннесенчен мӗн тери пуянлӑх килнӗ. Халӑхӑн сӑмах вӗҫҫӗн ҫӳрекен халапӗсем, ахаль вӗт-ха уснӑй народное творчество тетпӗр. Володя, ма шутпа сан ҫак кӗнеке тухасси те вӑл ӑнсӑртран пулмарӗ пулӗ? Питӗ илемлӗ кӗнеке чӑннипех те. Кунта уҫса пӑхап та курӑр-ха. Пӳлӗхҫӗ тет. Вара паян кун пирӗн ҫирӗм пӗрремӗш ӗмӗрте халӗ ҫӗнӗ наука технологийӗсен ӗмӗрӗнче пилӗкҫӗсене ӑнланса лармалла-и пирӗн? Вӗсене пӗлмелли пӗлмелле пуль-ха ӗнтӗ, анчах та ӗненмелле-и пирӗн пилӗкҫӗ чӑннипех те пур-и вӑл? Кунтан ӗнтӗ каласа хурмалла, пилӗкҫӗ вӑл чӑвашсем хӑйсен йӑли-йӗркипе хӑйсен тӗн евӗрлӗ йӗркепе пурӑннӑ чухне пулнӑ хӑватсем пирки каламалла кунта. Христианство илсессӗн ҫак япаласене пӳлӗхҫӗ калӑпӑр пихампар, аслати, ҫил, турӑ, йышӗ, калӑпӑр хӗвел, уйӑх, хӑватсене манӑҫа тухнӑ пирӗн. Христианство йӗркипе пурӑнатпӑр. Ман калас килет, чӑвашсем питӗ ӑслӑ, питӗ вӑйлӑ халӑх. Пулнӑ та вӗсем, халь те ҫавӑн пекех, тесе шанатӑп ӗнтӗ эпӗ. Чӑвашсем хӑйсем валли пурнӑҫне ҫӑмӑллатмалли инструментсем тунӑ. Вӗсем сунарсем, ман шутпа. Эпӗ ӗнтӗ чӑн та ҫавӑн пек тесе каласассӑн мана ку тӗрӗс мар шухӑш, тӗрӗс мар верси тесе мана калама пултараҫҫӗ хӑш-пӗр ҫынсем. Манӑн шухӑш ҫавӑн пек. Калӑпӑр, эпир моргпа пӑта ҫапатпӑр. саввапа хӑма сапалама пултаратпӑр. Ҫавӑн пекех хӑйсен пурнӑҫне ҫӑмӑллатма чӑвашсем калӑпӑр пӳлӗхҫӗ, ну, пихампар мӗнпе, сӑнарӗпе каласа пама пулать. Пихампар чӗрчунсемпе тата вут-кӑварпа усӑ курма май паракан хӑват пулнӑ. Малтан калӑпӑр, пӗр ял халӑхӗ е ик-виҫ ял халӑхӗ пӗрле пуҫтарӑнса пихампар хӑватне туса хунӑ та каран ҫав пихампар сӑнарӗпе усӑ курнӑ. Калӑпӑр, вӑрманта е хирте упа е кашкӑр тӗл пулсассӑн ытарлӑ сӑмах каламалла пулнӑ. Пихампар хӑвӑн йытуна хут чар темелле пулнӑ. Вара кашкӑрсем тапӑнса сиен кӳресрен пехамбарсӑнар ҫын пек е вӑл е шурӑ кашкӑр пек те пулнӑ тесе калаҫҫӗ пысӑк шурӑ кашкӑр пек килнӗ те ҫак тискер чӗрчунсене кашкӑрсене упасене хаваса яма пултарнӑ вӑл упранмалли инструмент пулнӑ. Ну, Владимир Петрович, Эдисон Иванович, эсирек сӗртетӗр ӳттӗрссипе кунта халӗ ӗнтӗ ҫав тери тӗплӗ, халӑх йӑли-йӗркине тӗплӗ пӗлекен икӗ ҫын паян пуҫтарнӑ сире ахальтен чӗнмен Ҫак наци радиовӗн студине те, мӗншӗн тесен питӗ интереслӗ тема, халӑх пӗлесшӗн, ҫавӑнпа кӑлартӑмӑр та. Эдисон Иванович, Владимир Петрович, алтӑрта сирӗн ҫӗнӗ кӗнекесем кӑларсах тӑраттӑр, кашни ҫулах кӑлараттӑр тӗрӗссипе. Халӗ ӗнтӗ пирӗн литература кӗнекисене те вуламаҫҫӗ те, литература хайлавӗсене вуласшӑнах мар. тӗрӗссипе вара эсир шикленместӗр сирӗн ҫак халӑх йӑли-йӗркипе ҫыхӑннӑ кӗнекесене вулакансем тупӑнаҫҫӗ-ши? Эдисон Иванович, эсир калӑр-ха мана, миҫе кӗнеке ҫырнӑ эсир ҫак тарӗнчен? Мухтанмастӑп, мӗншӗн тесен кӗвӗҫме пуҫлаҫҫӗ. Ҫӗр ытла тейӗпӗр, пӗр миллион та икҫӗр пин тираж. Мӗн каласшӑн? Эпӗ хӑраса каятӑп кун пек цифрӑна илтсен. Чӑннипе каласан, малтан чӑннипех вулатчӗ, халь те вулаҫҫӗ. Тен, эп япӑх ҫырма пуҫларӑм пуль теп хама вӑрҫап. Мӗншӗн тесен юлашки вӑхӑтра е мӑн кӑмӑллана пуҫларӑм-ши, кӗнекесене сахалтарах илме пуҫларӗҫ. Кунта никама та айӑпламастӑп. Технологине те, паянхи куна та айӑпламастӑп. Тен, Ман тата ытларах тӑрӑшмалла тата лайӑхрах сӑнарсем кӑлармалла, тен, оргтемӑпа ҫырмалла. Ну, анчах та тӳрех калатӑп, паян ман кӗнекесене кӑштах сахалрах вулама пуҫларӗҫ. Пуҫларӗҫ, тӗрӗссине каларӗ вӑл. Тете, Гисон Иванович, хисеплӗ радио телейлӗнемӗрсем, ӗҫтешӗмсем, халь икскер ӑхтава кайса килӗпӗр те калаҫӑва малалла тӑсатпӑр. Хисеплӗ радио итлекенӗмӗрсем, эсир самана таппи кӑларӑм итлетӗр. Наци радион студийӗнче паян Владимир Петрович Галошев тата Эдисон Иванович Патмар. Патмар хушамата илтекенсем, илтмесӗр юлакансем юлман та пулин те пирӗн чӑвашша кӑна мар, пӗтӗм тӗнчере те Эдисон Иванович манӑн тӳрехӗнче сирӗн аҫу ҫинчен радио итлекенсене аса илтерес килет. Иван Анисимович Патмар ҫапла вӗт-ха, ҫав халӑх пуянлӑхне пуҫтарас енӗпе, паллах, вӑл та ӗҫленӗ, анчах та ун ҫинчен мар паян калаҫу, паян сирӗн умра выртакан саккӑрмӗш том, саккӑрмӗш кӗнеке ҫинчен калаҫтарас килет. Кур-ха, вӑл Рейдермен ятлӑ хӗр тата арӑм ятлӑ кӗнеке Эдуард Эдисон Иванович Патмар тата Иван Анисимович Патмарсем саккӑрмӗш том. Ну, эпӗ ӗнтӗ пӑхса тухрӑм, тӗлӗнмелле кӗнеке Эдисон Иванович. Кунта ӗнтӗ ҫавна та палӑртса хӑварас килет. Хӗрарӑмсене тишкернӗ те тишкернӗ, тӗпченисӗр кунта, мухтанӑ та, ятланӑ та. Вара мӗнле шутлаттӑр ҫакӑн пек ыйтӑва хурав парӑр-ха тӑрасшӑн мана. Эдисон Иванович, эсир хӗрарӑма ҫакӑн пек тӗпчеме тивӗҫлӗ ар тесе шутлатӑр-и? Хӑвӑра? Ой, ыйтӑвӗ чӑннипех тӗлӗнмелле, мӗнле хуравламалли-ши тесе шутлатӑп. Пӗрремӗш, кашни арҫын, ман шутпа, хӗрарӑм ҫинчен ир пуҫласа каҫчен шутламалла. Унсӑр эпир пурӑнма пултараймастпӑр. Ку кӗнекере тӑрӑшрӑм хӗрарӑма ҫитни ҫич енлӗ хаклама. Ыррине, лайӑххине, типтерлӗхне, ӗҫченлӗхне, пӗтӗм-пӗтӗм лайӑххине. Иван Иванович тӑхтӑрха пирӗн шӑнкӑрав килсе ҫитрӗ. Тархасшӑн, хисеплӗ радио итлекенӗмӗр, итлетпӗр, сире калаҫӑр. Ырӑ каҫ. Сире те. Владимир Петрович Галошев ӗмӗр пурӑн ӗмӗр вӗрен кӗнекесем ҫӑҫта туйма Ман пулать. кӗнеке кӗнеке сутакан лавккасенче пур. Э, Шупашкарта кинотеатр Мирлуктор тетпӗр. Книжные новинки техникӑри пурччӗ вӑл. Книжки лавккисенче пур Шупашкарта. Ичтсон Иванович сирӗн те пур ӗнтӗ ҫапла-и? Мӗн пур, Петровӑра, пипколлектора пулма пултарать. Ытти ҫӗрте ҫук-ха. Хамӑрта та пур ӗнтӗ вӑл автор сӗнче? Килте пур. Ҫапла, малалла хӗрарӑм ҫинчен калаҫатпӑр. Питӗ интереслӗ темӑна хускатса патӑмӑр халь Эдисон Ивановича. Эдисон Иванович, сирӗн унта хӗрарӑма эсир, хӗре, хӗрарӑма пин сӑмахпа хаклани пур тесе калатӑр. Вара чӑннипех те ҫавӑн пирки хӗрарӑма пин сӑмахпа чӗнме, калама пулать-и? Кун пирки мӗншӗн ку ыйту ҫураҫҫӗ ман? Нумай арҫын эпир, виҫ сӑмах. Ну, каҫару та, вӑт тӗл пулатпӑр. Привет тетпӗр, салам тетпӗр, ырӑ кун тетпӗр. Малла мӗн калаҫатпӑр? Темле каласан та хӗрарӑм кӑлхапа илтет, итлет. Апла пулсан, тен, тата лайӑх сӑмахсем каламалла. Вот кунта чӑннипех пин сӑмах ырӑп калани. Вот Тӗслӗхрен? Тӗслӗхрен, алфавитпа тунӑ терӗр. Ясаспаллипе вуласа Ясаспаллипе. Вот явсавӗҫ текен хӗр, явӑнса ӳкнӗ хӗр, явӑнса ҫӳрекен хӗр, явӑнчӑк хӗр, явӑҫсак хӗр, явӑҫтарнӑ хӗр, явкаланакан хӗр, явкаланчӑк хӗр, яка хӗр, яка тумланнӑ хӗр, яка хитре хӗр, якатнӑ хӗр, якӑлти хӗр, ялти хӗр, ялта пурӑнакан хӗр, ялкӑшакан хӗр, ялта юратакан хӗр, япа Япалаллӑ хӗр, япалта, япӑлтакан хӗр, япӑлти хӗр, япӑх хӗр, япӑх чунлӑ хӗр, япӑх шухӑшлӑ хӗр, япшака хӗр, ярӑнса утакан хӗр, ясар хӗр, ятлӑ хӗр, ятлаҫакан хӗр, ятлаҫман хӗр, яшка ҫӑкӑрлӑ хӗр. Ӑҫтан тупатӑр-эсӗр ку сӑмахсене? Хӑна каллех пуҫтаратӑр-и-ха халӑхран? Ку сӑмахне тӳрех каласшӑн каллех вӑйсӑр каларса ҫурри ытла Иван Анисимович Патмаров ман атте. Вӑл тӗлӗнмелли ҫын ман атте пулнӑ. Вӑт Вӑл вилес умӗн Загробный виҫмӗш ҫулта вӑл вилнӗ, нар азухӗнче ҫырни пур. Эх, мӑнтарӑн патмарӗ, тӑрӑшрӑм-тӑрӑшрӑм халӑхшӑн, анчах ыр пулаймарӑм тенӗ. Ҫавӑнпа эпӗ ӑна пӗрмаях пушшӗте темле кӗнекере те ун хушаматне кӗртетӗп, вӑй хушамат. Ӑнах кунта ывӑнланнӑ тӑрӑх пирӗн радио итлекенсем, уйрӑмах хӗрарӑмсем, кунти хӑш-пӗр сӑмахӗсемпе килӗшмесен те пултараҫҫӗ пулин те, ну анчах та вӑл пуҫтарнӑ халӑх, халӑхра пуҫтарнӑ халӑх ҫав Сӑмахсем ҫапла вӗт-ха. Паллах, кунта япӑххине пурте пур пин. Лайӑххи те, япӑххи те, анчах та арҫынсен каламалла ытларах лайӑххине вара телейлӗ пулать вӑл арҫын. Хӗрарӑмми тата телейлӗ. Владимир Петрович килӗшет-и? Хӗрарӑма ӑшӑ, ырӑ, лайӑх сӑмахсем каласах тӑмалла пулӗ ӗнтӗ? Паллах, хӗрарӑмсен, арҫынсен хӗрарӑмсенни кӑна мар. Эпир лайӑх ӑшӑ сӑмахсем каласассӑн хӗрарӑм та вӑл хирӗҫ Тепӗр хут икӗ хут ытларах ӑшӑ сӑмах калама пултарать. Мана мӗн килӗшрӗ паян, Эдисон Иванович калать, эпӗ тет, арӑма тет, кашни кунах эпӗ сана юрататӑп тесе калап, терӗ. Суймастӑр-и? Вӑл ун пек пулсассӑн вӑл хака чакса каймасть-ши? Хакне эпир хамӑрах пӗлӗпӗр. Анчах шел пулин те, уйрӑмах пирӗн чӑваш арӗсене кӳрентерес килмест те ҫавах та темшӗн. Хӗрарӑмсем эпир вӗт пӗр эп сана юратап тесе каланине темле пулсан та-ха вӗт-ха шел пулин те пирӗн арҫынсем ҫав сӑмахсене калама тытӑнарах тӑраҫҫӗ пек туйӑнать мана. Вӑл ӗҫре курӑнмалла юратни калӑпӑр. Пулӑшнинче, мӗнле пӑхнинче сӑмахне каламасса та пултарать. Ман шутпа, эп тен те тӑшма та пултарать. Володя тесех калама Володя. Анчах та ҫын пурнӑҫӗ, ҫын ӗмӗрӗ питӗ кӗске вӗт-ха вӑл. Хӑвах акӑ хӑвӑн кӗнек унта ҫыратӑн акӑ, Турӑ ӗмӗр валеҫет тет. Каласа хӑвар-ха пан радио итлекенсене, мӗншӗн этем тени шӑпах ҫавӑн чухлӗ ҫул пурӑнать. Выльӑх-чӗрлӗхе ун чухлӗ пурӑнать. Этем вара вӑт ҫакӑн чухлӗ ҫул пурӑнать вӑтамран. Мӗншӗн? Санӑн ҫакӑн пирки ҫырса хӑварни пур, тархасшӑн, итлетпӗр. Ку юмахне каличчен ҫакӑн пирки каласа хӑварас тет. Эс панӑ кӗнекене ӗнер кӑна пӑхса тухрӑм, мана чӗнтӗн те. Габдулла Тукай нумай пурӑнман иккен, пирӗн Константин Иванов нумай пурӑнман. Ҫеҫпӗл. Ҫеҫпӗл те нумай пурӑнман. Ҫирӗм пӗр, ҫирӗм виҫӗ ҫул пурӑннӑ вӗсем. Вӗсене пӗтӗм чӑваш халӑхӗ пӗлет. Ҫавӑнпа та кӗске вӑхӑт хушшинчех пысӑк ӗҫсем тума пулать иккен. А тӑхӑр вунӑ ҫул пурӑнсассӑн та никама паллӑ мар ҫын пулса юлма пулать, никама никам та сана юратмасса та пултарать. Ну, кун пек ӗнтӗ Турӑ ӗмӗр валеҫнине илтесшӗн. Э, Турӑ э, кашни чӗрӗ чуна, хӑй пултарнӑ чӗрӗ чуна ӗмӗр валеҫнӗ тет. Вара ӗнтӗ э, мана вуннупа та ҫитет тесе калать тет кушак. Мана вара ҫирӗмпе ҫитет, халь те пӗтӗм хуҫалӑха туртса пынатӑп хуравланӑ лаша. Мана вуннупа ҫитет, ша шапкаланса ҫӳресе ирттеретӗп ӗмӗре, пӗлтернӗ йыта. Мана ыттисем питех хисеплемеҫҫӗ, ҫавӑнпа вуннупа ҫителӗклӗ, тенӗ упӑте. Этем ӗмӗр этем ӗмӗр илме черет ҫитнӗ. Эпӗ ураллӑ ҫеҫ, эсӗ икӗ ураллӑ ҫеҫ, ыттисемпе чӑтаймастӑн пулӗ? иккӗленнӗ Турӑ. Эпӗ этем, эпӗ пӗтӗм чӗр чунсен патши, харсӑрланӑ аптраман этем. Апла нумай пурӑнас килет-тӗк сана кушакӑн, лашан, йыттӑн тата упӑтен ӗмӗрсене пӗрле хушса парам пуль, сӗннӗ Турӑ. Этем савӑнса кулсан та, шӑпах ман валли эпӗ этем тесе савӑнса кулсам тет. Ҫапла хӑйне май интереслӗ паллах. Вара Эдисон Иванович ман алӑра халь ӗнтӗ кунта тӗлӗкре текен э, пӗчӗк кӗнеке пур. Уҫкаларӑм та. Эсир ӗнтӗ халӗ ваттисен сӑмахӗсене тӗрлӗ каларӑшсене кӑна пуҫтармастӑр тӗрӗссипе курӑр-ха тӗлӗкре. Тӗлӗкре курсан ӗнтӗ вот тӗлӗксем мӗне пӗлтерни пулӗ ку ӗнтӗ ҫапла-и? Ӑҫтан ҫакӑн пек шухӑш патне пырса тухрӑр-ха? Пуҫтарасси ӑҫтан пулса тухрӗ? Ку пуҫтарасси Ман каламалла, ман юнран пулмалла, ман аттен юнӗнчен. Вӑт, эп хам шухӑшланӑ тӑрӑх, эп чӑннипех юрататӑп йӑл кулнаҫҫӗ кулакан ҫынсене. Калаҫа Пӗрмай кулса ҫӳресен ну, урӑхла шутлама пултараҫҫӗ. Ну, урӑхла. Кам мӗнле шутлать, вот хӑйӗн пуҫӗ мӗн, вот хӑйӗн мими мӗнле пуҫӗ пек шутлаччӑр эп. Ну, анчах та йӑл кулать, калаҫать, сепӗр, се калаҫать ӗнтӗ, тӗл пулсан ырӑ сунать, Сывпуллашнӑ чухӑнри сӑмахпа пулӑмӑн кай кунтан тет. Ну анчах та каласшӑн, чӑваш халӑхӗ вӑл тӗлӗнмелле халӑх. Тӗлӗнмелле лайӑх, ырӑ, ӑслӑ халӑх. Вот ку тӗлӗк пирки. Эпир чӑннипех, ку вӗлле ҫуратчӗ вӑл тӗлӗк. Карӑм мана тӗл пула чӗнет Ульянск облаҫӗнче. Хӗрӗ хутче тӗл тӗслӗхрен ларать. Ман икӗ сехет калаҫмалла. Эп калаҫнӑ вӑхӑтсене кашни хур учительсен хурӑвне пӗр лист та патӑм. Кашни ҫын мӗнле тӗлӗк пӗлет ҫавна ҫырӑр. Кайрӑм Хӗрлӗ Чутайра ача сачӗн мӗнӗсем, ӗҫченӗсем унта, вӗсене патӑм. Кайрӑм Елчӗкре, вӑл пухнӑ кунта пилӗк-тӗлӗк пӗр пек пулчӗ пулсан, ҫавсене кӗртнӗ. Каллех вот тӗпчени пулать. Курӑр-ха кунта ҫырнӑ ҫерҫи салакайкалла тытни кӗтмен тӗл пулу тет. Хӑшӗ-пӗри салакайӑк мӗнне те пӗлмеҫҫӗ пуль халь те халӗ. Нумай пултӑр вӗт мӗншӗн? Каллех вӑл вот кунти тепӗр хушасшӑн салакайӑк ҫерҫи. Мӗншӗн эпир ик ҫак икӗ кайӑка та вӑл пӗр кайӑк вӗҫе мӗншӗн ӑна ҫерҫи тесен каламалла. Калаҫҫӗ пулсан Яманакра пин салакайӑк. Маншӑн вӑл салакайӑках пулать. Калаҫҫӗ пулсан, ҫерҫи Елчӗкре, уншӑн Салакайӑк ҫукӑ, апла пулсан чӑваш сӑмахлӑхӗ те Салакайӑкӗ те пултӑр литература чӗнетчӗ, ҫерҫийӗ те пултӑр тесшӗн эп ҫавӑнпа калаҫнӑ. Ҫурӑлнӑ ҫӑмарта тӑван вилессе тет, ҫупах пулӑ курсан чирлессе тет, ҫутӑ курни телее, Ҫын вилнине курсан, сывлӑха авлана. Кунта ӗнтӗ Юсуф Иванович йӑпӑнлантӑм. Эсир ӗнтӗ тӗрлӗ вырӑнта пурӑнакан ҫынсем каланине пуҫтарнӑ. Каллех-аллах вӗт-ха, халӑхра ҫӳренине пуҫтарнӑ. Ун пирки каласшӑн, халӑх сӑмахлӑхӗнче национальность ҫук. Ҫапла, кунта тӳрех хӑшӗсене вырӑсларан вӑт, вырӑсла вулатпӑр эпир чылайӑшне кунта, куҫарнисем те пур. Сарӑлнӑ ӗнтӗ вӗсем халӑхра. Анчах та вӑл ҫырнӑ чӑвашла, вӑт ман самаяланӑ панӑ чӑвашла ҫырнӑ, Тӑвӑт, пилвутӑ, пӗр пек сӑмахсем пулчӗ пулсан, ҫавсене кӗртнӗ эп. Лаша шанчӑк тет. Хӑвӑн савнине курасса ҫапла вырӑсла та калаҫҫӗ, лаша вӑл, юлташ, тус, савни теҫҫӗ. Чӑннипех те лайӑх кӗнеке тесе каласшӑн эпӗ. Анчах та, Владимир Петрович, Володя, эсӗ ыйтуран-карӑн пӳлӗхҫӗ терӗмӗр, пӳлӗхҫӗ. Ӑҫтан-ха эсӗ ҫав аваллӑха кӳрсе кайнӑ? Эсӗ тӗрӗссипе ӗнтӗ Чӑваш патшалӑх университечӗ Эртеню пирӗнпе пӗр вӑхӑталла ҫапла вӗт-ха. Анчах мӗншӗн сан пуҫна пырса кӗнӗ ҫак историе аваллӑха, ваттисен сӑмахӗсене пуҫтарасси, мультфильмсем ӳкересси? Мӗншӗн? Хӑвӑнсӑр пуҫне никам та тӑваймасть пек туйӑнчӗ-и? Е хӑвӑнра ҫын пек хӑват, кӑмӑл ҫуралнине сисрӗн? Эпӗ хама ачапча ӗмӗрӗнчен тухнӑ-ши тесе шутлап хӑш чухне. Калӑпӑр, манӑн мультфильм тӑвас килет, манӑн юмахсем тӑвас килет. Шухӑша хап хӑш чухне ӗнтӗ арӑмпа та калаҫса ачапчам тек мар-ши тет. Ҫук тет, сан ӗнтӗ вӑл чунра чуна ҫывӑх япала, ҫавӑнпа та тет унта тӗлӗнмелли, ӳкӗнмелли ҫук та пуль тет. Ӗнтӗ мана мӑшӑр ҫам пек ӗнтӗ пулӑшса пырать та. Карам те все-таки ӗнтӗ ҫитӗнсе пынӑҫемӗн, аслӑ ҫулсене кӗрсе пынӑҫемӗн ҫакӑн пек шухӑшпа те пырса туха пырать-ха. Пирӗншӗн, чӑвашсемшӗн, ҫак культурӑна, чӑвашлӑха аталантараканни никам та мар, эпир хамӑр пулмалла. Мӗншӗн тесессӗн пире атте-аннесем вӗрентнӗ, атте-аннесене вӗсен ашшӗ-амӑшӗсем, эпир хамӑр ачасене вӗрентмелле. Владимир Петрович, тухтӑрпа пирӗн черетлӗ шӑнкӑрав килсе ҫитрӗ, тесе пӗлтерет пире Эллада Данилова. Итлетпӗр.

Ну, вӑл ӗнтӗ чун ҫак тӗнчене хӑйӗн программипе килет. Калӑпӑр, юмахсене вуланӑҫемӗн е тӗнчери пӗтӗм литературӑна вуланине кура халӑх ҫав философсене итленине кура ӑнланатӑп. Кашни этем ҫак тӗнчене хӑйӗн программипе килӗшет, ҫав программӑпа килӗшӳлӗн пурӑнмалла та. Манӑн программи ҫапла пуль. Чӑвашлӑхпа ӗҫлемелле, чӑвашлӑха аталантармалла. Ҫавӑн пекинче кӑшкӑрса каласассӑн ӗнтӗ. Вот паҫӑрипе каласа переймерӗм. Калӑпӑр, пихампар пӳлӗхҫӗсем пирки кунта тӑшмӑш темскер тесе калаҫҫӗ. Унта нимӗнскер тӑшмӑшӗ те чухӑнать, лайӑхрех тап тесе ӑнланмалла кӑна. Калӑпӑр, хӗл мучи пирки, эпир чӑвашсем хӗл мучи тетпӗр, вырӑссем Дедмаров теҫҫӗ, тутарсем Акбобо теҫҫӗ, финнсем, калӑпӑр, Паккайнен теҫҫӗ, американсем Санта-Клаус теҫҫӗ. Пурте пӗлетпӗр, эпир аслӑ ӳсӗмри ҫынсем, хӗл мучи вӑл ҫук. Ҫапах та эпир ачасене ӗнентеретпӗр, чӗрӗл мучи килет те сана парне илсе килет тетпӗр. Ҫакӑ мар-и-ха вӑл эп каланине чӑнласа калаканни? Пирӗн чӑвашсен ҫав пек пӳлӗхҫӗ пихампар пек япаласене инструмент пек усӑ курнӑ, хӑйсене пулӑш пултӑр тесе. Эпир калӑпӑр, хама валли инструмент тӑватпӑр, кӗнеке. Кӗнеке это тоже вот инструмент. Вӗренмелли ҫын ӑсне аталантармалли инструмент вӑл, шутласа сӑнчалать я. Паллах. Ҫавӑн пекех Машутпа Кӳлӗхҫӗ, Пихампар, Аслати, ҫавсем, вӗсем чӑваш халӑхне хӑйсен пурнӑҫне ҫӑмӑллатмалли инструментсем пулнӑ. Лисон Иванович, курӑр-ха, радио итлекенсене яланах мухтатӑп, вӗсене улталаймастӑн, вӗсем маттур, вӗсем лайӑх итлеҫҫӗ, вӗсем ӑслӑ пирӗн радио итлекенсем те. Ҫав вӑхӑтрах курӑр-ха, эпир паян ӗнтӗ каласа хӑвармалла пирӗн вӗсене, аха вӗт-ха, Эпир тӗшмӗш ҫине кӗрсе каймастпӑр-па? Эпир паян ҫав шухӑша ҫирӗплетсе хӑварасшӑн тепӗр хутчен пирӗн аваллӑха ниепле те манса кайма памалла мар-ха вӗт-ха. Унта та вӗт-ха пынӑ ламран-лама каланӑ, усӑ курнӑ. Вӑт халӗ сирӗн вӗрӳ-суру чӗлхи ҫав ҫав темӑпа та сирӗн кӗнеке тухнӑ тӗрӗссипе. Акӑ вӑл ӗненме юрать-и ятлӑ. Ҫавӑнпа кунта ӗнтӗ тӗшмӗш мар вӑл ача макӑрсан. Вот хисеплӗ радкилекенӗмӗрсем, эсир те аса илсе шӑнкӑравласа каласа пама пултаратӑр пире, сире хӑвӑра пурне те. Тӗслӗхрен, ачана куҫ ӳкет тетпӗр-аха вӗт-ха. Мӗн тӑватпӑр кун пек чухне? Вот ҫаксене пӗр ҫӗре пуҫтарнӑ мӗнле сиплемелле кунта? Вӑраха тӑсӑлнӑ чире сыватасси, Куҫ чӗлхисем, кунта темӗн те пур вӗт-ха сирӗн, Эдисон Иванович, ача макӑрсан мӗн тумалла кунта? Вӑт, курӑр-ха, пӗр тӗслӗх кӑна, ача макӑрсан. Ача макӑрсан куҫ ӳкнӗ куҫӑхнӑ тесе асламӑшӗ е амӑшӗ выҫӑ хырӑмла ирпе е кӑнтӑрла ҫӑлтан анчах ӑсса килнӗ сивӗ шыва курка ҫине ӑсса илет, хӑрах аллипе урай шӑк аллине урай шӑпӑрӗ тытать те шӑпӑр витӗр ҫак чӗкеҫрен хура куҫ, кӑвак куҫ, чакӑр куҫ, шурӑ куҫ, симӗс куҫ тухса кайтӑр, тесе ача ҫине пӗчӗккӗн виҫӗ хут шыв сапса пӗрӗхет те шывне тула тухса сапать, шӑпӑрне тула хӑварать тет. Тӗрӗссипе, Эдисон Иванович ӗнтӗ кун пек япала вӑл пулнӑ пирӗн, пурте пӗлет, пӗлсе пурӑнать-ха. Ӗҫлет ҫак япала. Аха, чӑннипех те ӗҫлет. Кунта-ха тӗшмӗш тесе калама та, хамӑр та туса курнӑ хамӑр ачасене ҫапла. мӗн мӗнле каламалла ман, тӑхӑр вун виҫҫӗ, тӑхӑр вун тӑваттӑ, тӑхӑр вун ҫиччӗмӗш ҫулччен эп Раҫҫейри чӑваш ачасенче пулма тӗллев лартрӑм. Пулса эп ултҫӗр хӗрӗ хултӑ ялта, Чӑваш Республикинчи ялсене шутламасӑр. Кунта ман тӗп тӗллевӗ, ман атте пулнӑ пӗтӗм чӑваш ялӗсенче, Чӑваш Республикинче, эп каласшӑн, Раҫҫейри пӗтӗм чӑваш ялӗсенче пулнӑ тесе. пӗтӗмӗшле калатсан. Ӑна ҫырса пынӑ эп. Ман тӗп тӗллев пулса халӑх медицинине шыраса тупасси. Шыраса тупрӑм эп ҫӗрҫирӗм халӑх медицинин. Астусайӑлӑр ҫӗрҫирӗм халӑх медицинине терӗ. Халӗ Хисеплӗ радиотеленимӗрсем кӗске тӑхтава каятпӑр. Вара калаҫӑва малалла тӑсӑпӑр.

Инфовна эпӗ кайсапӑр. Хисеплӗ радио итлекенӗмӗрсем, самана та пит кӑларӑм итлетӗр. Наци радиовӗн студийӗнче паян тӗлмеле ҫынсем Владимир Петрович Галошев вӑл ӗнтӗ тавра пӗлӳҫӗ, фольклорҫӑ, чӑвашла мультфильмсем ӳкерекен ҫын тата Эдисон Иванович Патмар вӑл ӗнтӗ каларӗ ик ҫӗре яхӑн кӗнеке авторӗ. Ҫак вӗрӳ-суру тата ытти те халӑх пурлӑхне, халӑх сӑмахлӑхне пуҫтаракан ҫын, тархасшӑн каласа пӗтерӗ режиссер нумай шухӑша. Ҫӗр ҫире вутпа ман кӗнеке те тухрӗ икӗ хут та, ӑна хӑвӑрт-саланса пӗтрӗ тӳрех каласшӑн. Мӗнле сиплемелли ӗнтӗ халӑх унран пухнӑ вӑл. Тата вӗрӳ, вӗрӳ-суру чӗлхисем. Эп мӗншӗн каласшӑн, кунта пин Тӗпчевҫӗсем питӗ нумай. Авалхи вӗри суши чӗлхисене кӗнекесем йыхларӗҫ. Ку ман паянхи пурӑнакан ватӑ карчӑкпа стариксен вӗри суши чӗлхи. Пурне те вӑл каламасть вӗт-ха, вӑл калать, сана шанчӑ пулсан кӑна, ун хӑйсен мӑнукӗсем пур, ачисем пур. Вӑл ҫавӑнпа каласшӑн, кӑна эп хам, темшӗн ӗненетӗп. Тӗпчевҫӗ пулӑланӑ пулин те ӗненетӗп. А Вот миңа халӑх медицинине тӗнене те пӑхӑр-ха. Эсир кун пирки калама вӑтанмастӑп. Пӗр карчӑк Иркутскинче пула пурӑнакан карчӑк каларӗ мне, анчах сыснӑ лаша пӑхин шӗвекне ӗҫсен рак чирӗ иртсе каять иккен. Ах, Турӑ, ӑҫтан Турӑ- тупса кӑларнӑ ӗнтӗ Мана, кӑна? ман ун пирки пӗрре тӗлпулура пултӑм та ҫавна каларӑм та мана калаҫҫӗ. А не грубовато ли Эдисон Иванович? те ҫеп калап грубовато, но нет такое. Эсир тухтӑрсемпе канашламарӑр-и кун пирки? Паллах, канашлана. Уншӑн ахаль пулсан эп каламас кӑна. Вӑл как фольклор, фольклор евӗрлӗ кӑна. Вара пӗри калать, эп каларӑм, я ӑнланап, неправильно говорю, жить захочешь и кал не ешь, не говорят же те. Эсте мӗнле ыйтнӑ, ҫавӑн пек ҫырмалла. Халӑх сӑмахлӑ мӗн-мӗн пӗвпенпе пуян вӑл. Ман кунта шухӑш кирлӗ мар. Илтрӗм пулсан Дарья Петровнӑран. Вӑл мӗнне каламалса сурма хӳреллӗ пунчине те вӑл каланӑ ҫӗртме лартмалла. Эсир ҫырса пыратӑр пулин те кам каласа панине. Паллах, ман пурте вӗсем пур. Кӗнекинче те кӑтартнӑ. Вот каллех каласшӑн, Иван Патмар пултарулӑхӗ мӗнре? Вӑл Поэт песенник мар, вӑл ҫырать хӑй ептемест. Ҫантан, ҫантан ҫыр. Нумай ӗҫсемпе ҫырса илеҫ те, кӑштах илемлетеҫҫӗ, манӑн теҫ, кӑна манӑн теҫ. Патман пултарулӑх Иван ман мар, Иван Патман. Ҫавӑнта вӑл камра мӗн пухнӑ, шутлӑр-ха, ҫӗр, хӗрӗх, пин, пин ҫӗрхӗр, йӗрке юрӑ. И кашни, кашнине кӑтартнӑ. Ҫирӗм пин ваттисен сӑмах кашни камран ҫырнине кӑтартнӑ. Вот унӑн пултарулӑхӗ. Кунта вӑл эп темен, вӑл каланӑ эп халӑхпа эп тенӗ. Ҫапла. Мана тата пӗлетӗр-и мӗн килӗшет? Вот кӗнекесем кунта пирӗн студире тӗрӗссипе сарса хунӑ эпир кӗнекесем кунта. Пӑхатӑп та кунта тепӗр питӗ интереслӗ тема ведь-ха. Владимир Петрович, санӑн та Эдисон Ивановичӑн та пур ку тема. Вот кашни чӑваш ҫынни хӑй патша теппӗр тех-ха ведь пирӗн чӑваш ҫапларах вӑл тет. Э, Владимир Петровичӑн кӗнекинче те мӗнлерех ҫапларах пирӗн чӑваш сан шутпа? Мӗнлерех куран эс паянхи чӑваша ҫак кӗнекери хӑвӑн хайлавусенче? Чӑваш ӗнтӗ вӑл, паллах, хӑйне евӗрлӗ. Кашни чӑваш пӗр патша тенине те тӗрлӗрен ӑнланма пулать. Нумай чухне ман ҫакна ӗненме тӳр килет. Чӑваш вӑл самодостаточный, никама та пӑхӑнмас вӑл, никама та парӑнмас вӑл, хӑй мӗнле пек пурӑнать, никама та итлемес. Тен, вӑл тӗрӗс те пуль. Тен, хӑш чухне ӑна вӑл пурма чӑрмантарать та пуль. Ну, эпир ӗнтӗ мӗнле пур, сан пек пур. пӗтӗмӗшле ӗнтӗ эпир хамӑр халӑх пирки ниепле те хурласа калама пултараймастпӑр. Эпир вӗт кӳршӗллӗ халӑхсемпе пурӑнса вӗсенчен вӗренетпӗр. Вӗсем Ден лайӑхне илетпӗр. Надярлине илме тӑрӑшмастпӑр та пуль. Вӗсем ҫумӗнче хамӑр та лайӑхрах пурӑнма тӑрӑшатпӑр пуль. Халь ҫак калӑпӑр глобализм вӑхӑтӗнче калӑпӑр хамӑрпа кӳршӗллӗ кӑна мар, тинӗс леш енчи халӑхсене кура та эпир ӗнтӗ урӑхланма пултаратпӑр. Ҫавӑнпа та чӑваш ӗнтӗ вӑл тӗнче ҫынни. ытти халӑхсенчен пӗрре те уйрӑм мар вӑл, хӑйне евӗрлӗ, унӑн хӑй тымарӗсем пур. Ӗнтӗ паллӑ, тымарне касассӑн этем мӗнле пурӑнмаллине пурнӑҫра арпашса, аташса кайма пултарать. Вот ҫавнах калас килет. Пирӗн вырӑс халӑхӗ пек пулмалла мар, пирӗн чӑваш пек пулмалла. Пире мӑн тӑваканни вӑл, калӑпӑр, атте-анне мӗнле пурӑннӑ, ҫавӑн пек пурӑнма тӑрӑшать пӗр хӗвӗр. калӑпӑр кӳршӗ ҫыннипе кӳршӗ халӑх ҫыннипе пулсассӑн пирӗн эпир кулӑшла пулса тухма пултаратпӑр калӑпӑр чӑвашсен юман пек патвар тетпӗр эпир а вырӑссен дуб тени вӑл мухтана мухтана япала мар вӑл эпир тӑмана тетпӗр вӑл хурласа калани пулать вырӑссен мудри как сова тесе калаҫҫӗ ҫавӑнпа та тӗнчери халӑхсен умӗнче кулӑшла пулса тухас мар тесен пирӗн чӑваш пулса юлмалла чӑваш Мӑн Маламар аваллӑха та. Ҫав тӗллевпе пуҫтарӑннӑ ӗнтӗ эпир паян тӗрӗссипе ҫак наци радион студине те. Эдисон Иванович курӑр-ха алӑра сирӗн кӗнеке хахахи Чӑваш салтакӗ ятлӑ кӗнеке вара эсир кунта ҫыратӑр. Хӑҫан халӑх пӗр-пӗрне юратма пӑрахать, хӑйне эпӗ хам патша теме пуҫлать тетпӗр. Вара пирӗн чӑваш халӑхӗ хӑйне юратма пӑрахрӗ-ши? Ҫав ун чухне хӑй те аталанмасть тетер, историре юлмасть, халӑха та сиен кӳрет. Курӑр-ха, мӗнле философиллӗ шухӑшсем патне пырса тухаҫҫӗ пирӗн ҫыравҫӑсем тӗрӗссипе. Ӑҫтан ҫакӑн пек шухӑшсем патне пырса тухатӑр? Хайтер, вот кӑштах ытларах калаҫма тивет пулмалла. Эп каласшӑн, ку урӑх тема пулмалла ман шутпа. Ку вот эпир ялта, тӗслӗхре, ҫӗр ҫемье. Кашни хӑй патша. Ӗлӗк вӗт пулнӑ, кашни хӑй патша ҫынна ҫаратса мар, урӑх местечке пулнӑ. Эдисон Иванч, эсир ирӗк парсан эпир черете шӑнкӑрава йышӑнасшӑн. Тархасшӑн, калаҫӑр, итлетпӗр сире. Ыркаҫ. Питӗ аван, тавах. Мӗн ятлӑ пулаттӑр-ха эсӗр? Паллаштарса хӑварар. Алевтина Тавтапуҫ, Эдисон Иванович питӗ савӑнчӗ, Тавтапуҫ. пуканчӗ, хӗрелчӗ те. Тавтапуҫ сире. Парнене командӑма служба пирӗн. Юрать, юрать. Сана чӑваш салтакӗ атты кӗнекене парнелетӗп. Питӗ аван. Ӑнлантӑр-и, Наци радионе килсе илме пултаратӑр кӗнекине хӑварать. Ҫавӑн пекех пирӗн Владимир Галушевӑн парней те Наци радиончех юлать. Кама паратӑн? Ну, пирӗн передача вӗҫлеме Чӑшмӑш пирки калаҫа пуҫларӗ. Вӑт ҫавна пама юрать ман шутпа. Аха вӗт. Вӑл тӗрӗс ыйтӑва хускатрӗ. Ӳсмелле каласан пек ҫапла. Тесе кунта йӑтса тӑрани. Эдисон Иван йӗсӗр тереймарӗ, эп чартӑм ӗнтӗ сире, каҫар уйтатӑп, калӑр-хатӑрхасшӑн. Ҫак пурнӑҫра тӗпчевсем туса миҫе региона ҫитме тиврӗ сирӗн? Вот каласшӑн хӗрӗхе те регионра пулса ку мухтавне пулмасть, ҫавнах тӑсасшӑн ҫав хамӑн шухӑша. Вот ҫӗрҫем, тейӗпӗр, ҫӗр ҫемье. Мӗнле пурӑнмалла пин? Ведь коллег каласшӑн, кашни пин чӑвашсен пӗр ятлӑ ҫынсем пулман. Пурнать пулсан ялта пин ҫын, пин ят пулнӑ. Апла пулсан эпир ята хисепленӗ. Кашни хӑйӗн вот коллег вӑл патша ҫыннисем пулнӑ, эпир патша ят пӗрремӗш. Иван Грозный, икӗ Иван Грозный пур-и? Ҫукка. Апла пулсан чӑваш кашни патша вот унтан пуҫлатпӑр. Паян эпир темшӗн Шутлатпӑр, Хакку чухӑнрах кӑмӑлне ҫӗрне туртса илес. Тен, ун пек мар, тен, урӑхларах хӑвӑн ҫӗрӳпе ӗҫледе, тен, суту-илӳпе, тен, ӑс-тӑнпа, пуҫпа. Ҫав пек, тен, пуймалла. Патша пул. Патшапа патша вӑшма пуҫласан, мӗнле пулать? Патшалӑх пӗтет. Апла пулсан, хӑҫан та пулин икӗ патша пӗр-пӗрне вӗлерни Ҫапла, сирӗн кунта кӗнекесенче ҫак чӑвашлӑх ыйтӑвӗ те тӗрлӗ ыйтусене хускататтӑрсӑр, ҫав халӑх йӑли-йӗрки каларӑшӗсем патне таврӑнсах, манӑн паян ҫак самантпа усӑ курса ҫакӑн пек кӑштах мухтанса хӑварас килет. Тӳлев пулсан та сӑвӑсем вӗсем тухаҫҫӗ. Вара паянхи темӑна шута илсе ваттисен сӑмахӗсемпе усӑ курса хатӗрленӗ сӑвӑсем те пур манӑн тӗрӗссипе. Пӗрне кӑна Вот укҫа ҫинчен укҫа пуҫ кастарать теппӗр-ха ведь-ха, каллех халӑх каларӑшӗ вӑл ҫав, укҫа пуҫ кастарать. Укҫа ӗнсене кӑтӑр-кӑтӑр хыҫтарать. Кашни йӗрки пӗр ваттисен сӑмахӗ вӑл ҫак. Эп вӗсене ҫам пек пуҫтартӑм. Укҫа ӗнсене кӑтӑр-кӑтӑр хыҫтарать. Ӗмӗтленсе хуни ӗнсе кайма та пултарать. Мӗскӗнӗ саплӑк ҫине саплӑк лартать. Кӗлмиҫе ҫӑкӑр паракана сӑвап пулать. Пуртан пыл тумлать, ҫукран юн тумлать. Пуян пур ҫын тӑхӑнать, ҫук ҫын ҫурхах тӑхӑнать. Пуян пуяссипе аташать, суйкӑн суяссипе аташать. Пуян вилсен мул юлать, ырҫын вилсен ят юлать пӗлӗп пӑраха вӗт. Ӑсҫукки пӑрҫа шутлать, ӑс пурри укҫа шутлать. Пурри пуршӑн хуйхӑрать, ҫукки ҫукшӑн хуйхӑрать. Мухтанчӑк ҫын мухмурпа та мухтанать теҫҫӗ чӑннипех те. Ҫӑмӑлттай ҫын кӑшт ӗҫсенех вӗҫме тытӑнать. Чыса сыхлама чыс мӗнне пӗлес пулать. Намӑссӑр ҫын тем тусан та вӑтанмасть. Этем сӑпайлӑхӗ калаҫурах палӑрать. Этем епле ача пӑчи ҫинҫе палӑрать. Чыса сыхлама чысменне пӗлес пулать, чир-чӗрменне пӗлмен ҫын чунӗпех хытӑ пулать. Вӑхӑта хаклама, сӑмаха тытма пӗлес пулать. Пурнӑҫа пӗлес пулать, пӗлес тесен ыйтас та пулать. Куратӑр-и, кашни сӑмахӗ мӗн ахах-мер тенӗ вӗт-ха, аха вӗт-ха. Эдисон Иванович, эпӗ тата ҫавна пӗлетӗп. Сирӗн ӗнтӗ сӑвӑсем те ҫуралаҫҫӗ тӗрӗссипе. Вӑт халӑхра халӑх мунча кӗрет, мунчара ҫӑвӑнать. Мунча ҫинчен сирӗн пӗр интереслӗ хайлав пурччӗ. Паян тархасшӑн, май пуррипе вуласа пама пултаратӑр. Кунта истори пур. Пӗрре мана пӗр хӗрарӑм ыйту пачӗ. Вӑт мунчаран тухсан вырӑсла с легким паром теҫҫӗ, чӑвашла мӗнле? терӗҫ. Ага. Эп ун чухне институтра ӗҫлеп, хуралла ма пултараймарӑм. Чӑвашла мӗнле? Пӗр эрне шыраса ҫӳренӗ хыҫҫӑн ытларах процентпа мана каларӗҫ, чӑвашла шӑмшак ҫӑмал пултӑр терӗҫ. Вара ҫав хӗрарӑм патне карӑм та, эсир мана ыйту панӑччӗ терӗм, ун чухне хуравлаймарӑм терӗм. Ҫавӑнпа терӗм, ҫын пек ҫырӑнӑ хыҫҫӑн ытларах ҫын пек чӑвашла калаҫҫӗ терӗм. Вӑл кулса ячӗ те эп ун ҫинчен манса кайнӑ. Эп вӗт манса кайман. Вара ун пирки мунча пирки калаттӑм. Кунта ҫӑтти-ҫатти ҫӑтти-ҫати итрӗм те ҫав пек ҫуралчӗ. Хурӑн милӗк ман алра, сивӗ-шивӗ алтӑрта, мунча ҫулӗ вӗри-ха, ӑшалама васкар-ха, ҫӑтти-ҫатти ҫӑтти-ҫат, ҫӑтти-ҫатти ҫӑтти-ҫат. Умми пиҫнӗ кумакара, сӗчӗ ларать савӑтра, сӗтел ҫине лартман-ха, никам ҫиме ларман-ха, ҫӑтти-ҫатти ҫӑтти-ҫат, ҫӑтти-ҫатти ҫӑтти-ҫат. Ывӑл манӑн Мускавра, килесшӗн вӑл Пукравра, кӑмӑл пуртӑ килтӗр-ха, мунча хутса кӗтӗр-ха, ҫӑтти, ҫӑтти, ҫӑтти, ҫат, ҫӑтти, ҫӑтти, ҫӑтти, ҫат. Эдисон Иванович, эпир халӑха ҫырса паратпӑр-ха. Вӑт, Владимир Петрович, Володя, мунчара хывӑр, ҫапӑннӑ чухне калатӑр-и ҫак такмаксене? Эп калам. Тӗрӗсене калӑр. Эп хам ҫине чатап та мӗнле пуҫ пырса кӗрет, рифпӑллӑ пулсам, ӑна кӑмака тӑп-тӑк-тӑп-тӑк, эпӗ каракутӑлла, эпӗ килтем унталла, тӗп те вара вӑл тытмасӑр пекех пӑрманех. Ну, халь халь ватӑлнӑҫемӗн правда мунчара ҫапӑнма пӑраха пуҫларӑм. Темле пулсан та манмалла мар пирӗн ҫав авалхи ламран лама куҫса пыракан хитре ваттисен каларӑшӗсене, сӑмахӗсене, йӑли-йӗркисене вӑл тӗшмӗш мар тӗрӗссипе ҫапла вӗт-ха. калаччӑрах тӗшмӗш тени. Вӑл япӑх сӑмах хоть те мӗн калаччӑр, кам мӗн калать, калаччӑр. Кунта вӗт вырӑссем мӗн пур, пусть говорят тет. Калаччӑрех, ну анчах вӑл халӑхшӑн усӑллӑ пултӑр тесшӗн. Ага. Ӗнтӗ пирки каласа парам. Тархасшӑн. Пирӗн атте калатчӗ, мунчана кӗрсессӗнех милӗк шывне чулҫине сапса ҫапла калатчӗ. Ӑшши шала, йӳҫҫи тула, алла арҫын кӗмесӗр, хӗрех хӗрарӑм кӗмесӗр мунча ӑшши ан пӗттӗр тетчӗ. Виталий Петровичтан ялпа экспедицине кайсассан Сӗнтук мунча пӗрле кӗме тиврӗ те вӑл атте калаканни чунне ҫитмӗл ача кӗмесӗр мунча ӑшши ан пӗттӗр тесе калатчӗ. Вот ӗнтӗ вӑл пӗр... Мӗнле илемлӗ курӑр-ха, вӗт-ха. Ҫавсене пӗлмелле-тӗр сире. Ырӑ япала калатпӑр та ырӑлӑха ӗмӗтленетпӗр. Сӑмахра пирӗн, шухӑшра пирӗн ырӑлӑх пулмалла. Мӗнле пурӑнас тени ӗмӗтре пулса, вӑл карӑм пурнӑҫ ӗмӗтре пулнӑ пурнӑҫа кӗрсе пырать кайран. Ут хисеплӗ радиотелекенӗмӗрсем, эсир те паян ҫакӑнта Едисон Ивановичпа Владимир Петрович каланисене тархасшӑн, шута илӗр, пуҫра хӑварӑр, туса пӑхӑр, хӑвӑрта тесе каласшӑн. Володя пӗлес килет, халӑх ыйтать, чӑвашла мультфильмсем пирӗн ачасем валли ӑҫта теҫҫӗ, пур-и теҫҫӗ. Халӗ миҫе мультфильма ҫитертӗн-ха? Шутне шутламан эпӗ ҫав икӗ пин те вуннӑмӗш ҫулхине пӗр фильм кӑларнӑччӗ «Чӑваш тӗнчи» ятлӑ. Мир наших предков ятпа ӗнтӗ вырӑсла тухрӗ вӑл. Ана вара шкулта усӑ курма юрать тесе министерство образованийӗн ирӗк пачӗҫ. Гриф одобрено тенӗ пекех гриф пачӗҫ унта. Рекомендовано текенне пачӗҫ. Вара хам ӗнтӗ учитель вӗреннӗ-ха та, шкулта ӗҫлеместӗп. шел пулин те. Пӗрле вӗреннӗ ачасем, хӗр тантӑшсем каланӑччӗ, пире кун пек хӗрӗх минутлӑх мультфильм каймас, пайӑн-пайӑн пайласа пар-ха тесе вара эп ӑна пайларӑм. Миҫе мультфильм терӗмӗр? Унта пӗр ҫак чи малтан тухнинче вӑтӑр виҫӗ тӗрлӗ мультфильм. Ку чылайӑшне наци телевиденийӗ кӑтартать те ӗнтӗ тесе калама пултаратпӑр. Унсӑр пуҫне халь кайран тата тепӗр где-то пӗр ҫирӗм яхӑн мультфильм кӑларнӑ, ӑшене кӑштах ҫӗнетнӗ. Хам та кӑштах ӗнтӗ ӗҫлеме, ҫав мультфильмсене тума вӗренсе пырата пулмалла, лайӑхрах тума вӗренсе пырата пулмалла. Ҫавӑнпа та Ютубра манӑн канал пур, Владимир Галушев тесен тупма пулать ҫав мультфильмсене. Ага. Тӗрӗссипе, ӗҫтешӗмсем, тем пек пысӑк тав сире, Иван. Кашни ваттисен сӑмахӗпе, хӑйӗнпе передача тума пулать, ҫапла вӗт-ха. Ҫавӑнпа кӗске ӗнтӗ пулсан паян радио итлекенсене каласа паллаштарса хӑварас терӗмӗр. Хамӑр тӗллеве кӑштах та пулсан пурнӑҫларӑмӑр пулӗ тесе шутлатӑп. Хисеплӗ радио итлекенӗмӗрсем, аса илтеретӗп, эсир самана таппи кӑларӑм итлерӗр. Наци радион студийӗнче паян Владимир Петрович Галошев Вӑл мультфильмсем ӳкерекен пирӗн маттур чӑваш арӗ тата Эдисон Иванович Патмар ҫыравҫӑ философ пулчӗҫ. Парнесем каларӑмӑр Эдисон Ивановичӑн Яманака каять. Кӗнекене кӑҫта тупма платчӗ тесе хӗрарӑм ыйтрӗ. Ӑна кирлӗрех пур, ҫавна парас шухӑш пур ман. Икӗ парне хӑваратпӑр, пурне те, пурне те парнесем лекеҫҫӗ. Хисеплӗ радиотекенӗмӗрсем, эпӗ те Лидия Филиппова журналист тата ҫыравҫӑ. Сирӗнпе тепӗр кӑларӑмччен сывпуллашатӑп, ырӑ сывӑ пурӑнӑр. Халӗ вара сире кӑмӑла уҫмалла тенӗ пек кӑларӑм вӗҫӗнче Елена Иовлева шӑрантаракан юрӑпа парне тӑватпӑр. Тархасшӑн.

Хисеплӗ телекуравҫӑсем, ку пирӗн Эллада Данилова сасӑ режиссерӗ. Вӑл паянхи кӑларӑма пире тӳрӗ эфира тухма пулӑшрӗ. Тавах сана, Эллада. Сире тавах питӗ кӑсӑклӑ каларӑм пулчӗ. Вӑт ҫакӑн пек интереслӗ илемлӗ хӗрсем ӗҫлеҫҫӗ наци радиовӗнче. Итлӗр кӑларӑмсене, чипер пурӑнӑр. Интересли калаҫрӑр, кӑсӑкли калаҫу пулчӗ. Интересленӗ, что ли? Эпи, шак! Сезон Ку Петр Ильин, вӑл та наци радионде ӗҫлет, наци радионӗн сайтне тытса пырать, ахаветха. Штат каласа хӑвар, пирӗн фильм ӳкерӗнет. Филипп, ох. Кӑнӑрсен круто. Ну, кӗскен каласассӑн 이제 эп август вӗҫӗнченпе наци радионче тӑрӑшатӑп. Хамӑн ҫамрӑк ҫамрӑксен кӑларӑмне собратып каҫчимик сетла унсӑр пуҫне ӗнтӗ чӑваш наци радиойӗн инстаграм уҫлӑхӗнче кашнинче кӑларӑмсене анонсне кӑларса пыратӑп, унсӑр пуҫне тата хыпарсем. Самана таппипе те туслӑ. А кунта вара пирӗн наушниксенче Елена Иовлева мунча юррине юрлать. Питӗ интереслӗ, хаваслӑ.

Ак ҫакӑн пек кӗнеке вулать хӑварӑпӑр наци библиотекине. Рамисене теприне те хӑвараппӑр. Юрӑ? Парне пултӑр. Парне пултӑр. Виҫӗ парне тархасшӑн, килсе илме пултарать. Ку сана хӑвна валли. Саккӑрмӗш, ага, мане такам ҫакна редакцирен вӑрласа тухса кайнӑ. Мана приятно. Эппин-ха, вӑрланӑ тени манша вӑл печать. Сан не каларӑш. Васене кирлӗрех пулнӑ пуль, ҫампа Эп түртен каларӑм. кӑларӑм не килнӗ чух, Маша, вӑл та мӗн каларӗ манӑн тесен, Эпӗ Бускучи ҫинче вӗреннӗ пулнӑ та. Ӑна пармара. Нота папки пурччӗ. Ӑна такам ҫунатса тухса кайнӑ Бускучи ҫинче вӗренсе тухса кайнӑ чухне. Вара мӗнте ытларах килле пулнӑ пулать, ясна тавзамайка тет. Вӗрентет вӑл. А, ҫапа. Пурнӑҫӗ кӑна мар, пур енӗпе те йӗркелесе пыратчӗ. Пӗр вӑхӑтра кашни кун тӗлӗкне вулаттӑм чӑрам.